Eh, chekutanga ndechekuti tinoda kutanga kutenda hurumende napresident nedanho ravakatora rekuisa new market kuno kuward 11 pana mbare musika eh, inini sasecretary for business harare province iam very happy pamwe chete neprovince yese nedanho rakatorwa napresident kuti vanhu vemuno muward 11 nevanhu vari muno mbare constituency vakaafectwa nekutsva kwakaita musika vakuno vavakirwa musika munyowani ende tikatarisa musika munyowani wacho uri kutiratidza kuti pane chenji yekubva pawakange uri nemavakirwo awaitwa wawakwa nemhando yepamusoro kana uchitarisa Of course zvinonzi a temporary market but ukatarisa it seems a permanent market. Vanhu tikutarisa kuti vane advantage kuno kuward 11 advantage yekuti vauyisirwa market munzvimbo mavo zvakuita kuti ivo pachawo rarama yavo vane benefit yavanayo. Musika uyu wakanakira isusu vagari vekuward 11 kuunzwa kwawaitwa kuno takunotengawo zvemusika zvemumaketsi padhuze zviri kuita futi kuti vemabhizinisi vane mabhizimisi madiki emuno muward 11 vakakomberedza musika uyu zvakuita kuti mari vagone kuwaita mabhizinesi avo zvakanaka mari ichitenderera ichiseculata nekuti kugadzirwa kwemusika pese pane maketi panotenderera mari saka isusu kuno kukwad 11 zvatinakirawo tatakawanda vamwe vacho tatsina mabasa saka mabasa atowanda because taisirwa musika wedu saka nevamwe vaya vanga vari madrugs vaya vakutowanawo chi vakutowanawo pekutese pekubva madrugs kuya kuya vachiuya toita se tobatsirikanawo toshandawo totsvagawo torarama semhuri isusu vedewo hatisina rugare nekuda kwemusika wakaiswapo mudumbu vana tanzwa nemudumbu mvura haichabuda magetsi hakuna izvezvi isuweji tikutoshaya kuti tofarira kupi toita sei takavharirwa apa hapana kana gedhe apa dai vakatisirawo gedhe zvaro vana vechikoro vari kuinda neuko vamwe vanopinda neuko kuchipatara chiri kuseri saka tachidawo rubatso rwekuti vativhurirawo gedhe kunyange musika waho hatinei nezvemusika nekuti susu vagari vematagarikaka tisita kutoona nhamo vacho vekumusika vato right ko vakadii kugadzirwa vaende kwavari koko isavhurirwa mhosva yacho ndiye isa hatichazivawo kuti todiswa tichiti musika zvauya apa zvanakira isusu vanhu vemumusha e, nekuti tisi tinotanga kubhenefita vanhu vaipinda mabasa ipapa apa vazhinji vacho vakatorwa mucommunity zvinhu zvakaitika zvakawanda asi totenda kuti musika uri kuvakwa wapera asi pachinhu chese chinoitika kune maadvantages nemadisadvantages kunokuwo tine tumadisadvantage twatiri kusangana natwo twakasangana nekuti taive nezvibhorani zvedu zvaitisaplya mvura munomu zvakavhiringidzwa nekuvava kwemusika uku tine suwa masuwa system ari kubloka munomu nekuda kwekuti akadisturbeka pakatanga kuvakwa musika apa saka zvimwe zvinhu zvatotarisira kuti hurumende zvayativakira musika ichatigadzirisirawo nezvimwe zvinhu zvakafanana neizvozvo zvakasangana nemvura magetsi nesuwa system yemuno musha siweji yedu yanyanya mamwe mapepe edu ari kuputitswa nemotikari hombe dziri kufamba munzvimbo dzatinogara pasina road pasingafanirwe kupinda nemotikari pakupinda nemotikari dzakaremerwa mapaipi achiputika ezvino mapaipi edu akusangana nemasuweji ari kuputika futi kubva mudzimba dzedu matenga edu anga akazara vakazogadzira havo musi uno asi mukatarisa nzvimbo yatakagara chaiye chaiye zvinhu hazvina kumbomira mushe nenyaya yekuti mapaipi edu atsemurwa nemotikari dziri kufamba panzvimbo yene mapaipi iwayo saka tibatsirewo vedu vekuti tozviitawo sei yembotisiro mumboonawo kuti toraramawo seiwo tata nechikumbiro chehurumende nekanzuru tida yachikwanisawo kuti wedzererawo maservice akafanana semasuwa system mudzimba matiri kugara mapaipi amadiki msika wauya unenge uchange wane vanhuwo vane nhamba yakawanda saka taikumbira kuti vatiwedzere pavachawedzerawo mapepe emusika nesuwo nevekumafurazi kuno kuti vakirwe vaitewo suwa system yakanaka nemvura yekumwa negedhi vakatisirirawo gedhi rekuti vana vafambe vachipindawo musika nezimwe chembere then chikumbiro chekupedzisira tine mamwe machembere eduwo aishandira ipapa aitowo zvekutengesa kubika sadza pakavaka musika wakavhurira National Disaster Power Kemsika taikumbirawo kuti vaonewo pekushandirawo.